Helo, enw fi ydi Mari Williams, dwi byw yn Llandefnog ac eleni dwi wedi sefydlu busnes bach o'r enw Welysteg. Dwi'n creu lluniau digidol o fryniau, mynyddoedd ac ardaloedd yng Nghymru. Nes i ddechrau nôl yn mis Mawrth, o'n i'n chwilio am print yn hun o fryniau Clwyd a wedi methu ffeindio un, felly nes i benderfynu swn i'n trio creu, creu un fy hun. Mae gen i siop bach ar Etsy ar agor sydd yn gwerthu'r prints yma. Allwch chi hefyd weld casgliad o'n lluniau ar yn tudalen Instagram, Elysteg. Dwi yn mwynhau derbyn comisiynau, um, dwi'n mwynhau yr amrywiaeth. Dwi eisiau lwcus iawn um, gweithio gyda Bendy Harriet eleni. Mae nhw'n dathlu um, 30 mlynedd o sefydlu'r clwb A nath nhw ofyn i fi greu print um, i helpu gyda'r datblygiadau yna. Um, Dyma'r print. Felly dyma ni, allwch chi weld rhedeg bach ar y, ar y bryn, bryn y coed, mwy fel yma fan hyn. Um, wedyn gen i castell i bych a aelodau o'r clwb, a wedyn i map bach um, o Irbych yn y cefndir. Gen i hefyd englyn hyfryd gen Arwel Emlyn. Wedi mwynhau gwneud honno, oherwydd bod fi wedi gallu cyfuno'r dau o'n hybiau Nid rhedeg a tynnu llun gyda'i gilydd. Dwi'n mwynhau tynnu llun, mwynhau peintio, wastad wedi gwneud, ond erioed wedi gwneud hynny mewn ffurf digidol o'r blaen. Felly nes i benderfynu 'swn i'n cael go. Yym wedi gorfod Dysgu nhw sut i ddefnyddio'r um, software. Dwi'n defnyddio software Deputy Designer ac yn defnyddio Digital Sketchpad i greu y lluniau. Mi bellach gyda cyfres o bryniau clwyd ar gael um, a mynyddoedd yng Nghymru a rhai trefi yng Nghymru hefyd. Un o artistiaid sydd yn ysbrydoli fy ngwaith i yw Bridget Hall. Mae hi yn artist o Seland Newydd. Mae hi'n creu lluniau o dirwedd um, ardaloedd yn Seland Newydd mewn ffurf modern. Um, mae'n defnyddio yr amgylchedd um, naturiol um, a defnyddio'r lliwiau mor ffantastig sy'n cyd-fynd efo'i gilydd i bortreadu yr ardaloedd hyn yn Seland Newydd. Mae gen i dudalen ar Instagram os da chi eisiau cael golwg ar ei gwaith hi. Yr hyn sy'n ysbrydoli fy ngwaith i ydy brynau clwyf. Dwi'n mwynhau mynd am dro yna gyda'r teulu, dwi'n yno yn wythnosol yn rhedeg a Mae pob un ymweliad yn wahanol rywsut, mae'r lliwiau'n wahanol yn dibynnu ar y goler, tywydd a'r tymhorau, a dwi'n hoff iawn o chwarae gyda lliwiau um, a steil i roi stamp bach unigryw yn hun ar yr celf. Mae'r hanes tu ôl i ardal i gyd yn dylanwadu ar yng ngwaith i. Y pŵer a'r nerth mae celf yn rhoi i mi ydy mae o'n fy ngalluogi i i switch off. Dwi'n ymlacio'n llwyr, dwi'n mynd i fyd bach gwahanol lle dwi'n dianc o prysurdeb bywyd, pethe bach sy'n poeni um, a mae wedi bod yn flwyddyn digon heriol. Mae rhoi yn meddwl i tuag at y prosiect yma di helpu ni ffocysu'n meddwl i a roed bach o positif spin ar bethau a mae Darlunio yn therapiwtig iawn i mi a dwi'n argymell unrhyw un sy'n chwilio am ffordd o ymlacio i roi cais arni. Os da chi eisiau mwy o wybodaeth am Elysteg, ewch draw i'n hydalen Instagram neu ar ei siop Etsy, Elysteg.